Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini okay ni nge le xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela
swi tikomba vuxaka exikarhi ka xiyimbeleri Benny Mahingani the president na kokwa Nchauke byi ri kahle swinene swi nga va swi karhi swi fambelana na vudyela ke eh hi fiki hi vona xiyimbeleri Benny Mahingani the president va vhakela kokwa Nchauke le ka xikukwani le Diamond Walk Kasi sweswiwani hi ku ha swi tiva leswaku ri namuntlha ku na ntirho eCarolonge wa ku tlangela siku ra ku velekiwa ka Gagash. Benny Mayengani the President va kombise leswaku ri tindlela ta vona na Kokwani Chauke se ti kongomile Carolonge le ka ntirho lowa ku tlangela siku ra ku velekiwa ka Gagash. Se loko hi languta swi ti komba vuxaka byi ri kahle swinene eka Benny Mayengani the President na Kokwani Chauke. Kasi loko hi hundza kwalano hi fike hi vona JP The Caterpillar a fika a rhunga xiyimbeleri Benny Mahingani The President. Hi ta tsundzuka leswaku ri eka masiku yanharhu lama ya nga hundza xiyimbeleri Benny Mahingani The President, va kombise leswaku ri a va ri na makungu ya ku va va yima beef exikarhi ka vona na Mister Post, laha va nga kombisa leswaku ri tanihileswi a nga yimisa mavoko mi ri ni n'wi tshika na a ni hleketa ku n'wi wisisa se hi marito lamawani Benny Mayengani the president a va lava ku yima beef exikarhi ka vona na Mister Post se hi fiki hi vona JP the caterpillar a endla nkandziyiso thwi ka xiyenge xa mabulu xa Facebook a kombisa leswaku ri Benny Mayengani the president va teka ti-chance. naswona loko vona va tiyini hi bifi a va bifani na yena hi ta tsundzuka leswaku ri gp the caterpillar malembe ndzhaku u ze hikuva a bifa xiyimbeleri benny mahingani the president kambe benny mahingani the president a va tlherisetanga kumbexani ku hlamula se gp the caterpillar wa ha yisa emahlweni a karhi a tlhontlha xiyimbeleri benny mahingani the president
wu endla yini skhetho skhetho wu endla yini wu endla yini skhetho leswaku u lava ku wisisa Mister Post skhetho a wo tihlanyela a nga na hate handle ka beef a nga na hate handle ka beef. we mhani n'wi chavi skirt straight ya u n'wi byela skirt ku loko a la beef huma ka match the post la ni ta khata beef ya ta yi kuma ya ku n'wi ringana beef match the post a ti ni ti-beef ni tshama ni kha ni swi vulavula ti ni ti-beef ku ku va na hiti ka album so skheto a xi ye ku rhangisa gomu ntsena ku na lexi a nga va nga ta xi ofara ka gaza rhangisa gomi na fame ntsena then n'wi lava la a tela ka mehe la sukela mess deposit loyi ala a ti bifa dale mess deposit hume khale hume khale ka munhu yaloyo leyi a ngo landzelela ngo landzelela ngo landzelela mess deposit out mess deposit haya Sentšene Benny wo la ngo attention unnecessary la ta ku tshama kha ku twa yehe all the time la ta ku mi tshama mi kha mi landzelela yehe all the time xin'wana xin'wana hi yehe mi fanekele mi tsutsumela wa hlanyi ncwini yaloye ncini mfana loyi i tshame a ti la bifi yin'wana a tindlela swin'wanyana na wona nkarhi wo huwa eh, kumbe ni n'wi wisisa a ku na lexi a nga ta a nga ta phula crowd hi xona handle ku va a a tlhogonyeta mr post mr post a ti busy yena mr post ya se va n'wi hi mi tsutsumisa tsutsumisa leswi swi swi kheta swi haxaku la mi swi tsutsumisa mi swi xerhaxerha ndhawu leyi hinkwayo i ncini skate i ncini beni beni yini yini ka sweswo u ri na tivutisa ku yini ka sweswo yini i uniki yini ti tele ti-artist bak tihiti tla beni kule ngopfu ti ba tihiti wayawaya tla beni wa ngo ba hiti ya beef swi ya hi ntseni beef loko va ta ku na hiti beef mi tsutsumisa tsutsumisa swilo swa mufalo wa nonsense mr post a dyile ka yena a dyile ka yena a dyi ni ti-beef ku ku va na hit ka album so so beni yini like lona kahlahle loko mhe mi mi mi mi lo mina ngisa beni kahlahle mi vona yini kahlahle vona yini u mi vona mufana i ncini falo a xi endlaka swa positive lexi a xi vulavulaka swa positive swa ku swi nga benefitisa wehe individuals kahle kahle ni nga ti-individuals ni nga ha vulavula hi sayiti ra swa music ni la ku bela i ncini lexi a xi khotaka xi vulavulaka hi nhloko leyi kulukumba ya gwangwandla lexi mi nga ta ku mindzuku can benefit from it

a nga tindlela swin'wanyana ka mani na wona nkarhi a nge wu pfuni a ku pfula nono u mfana a nge lunghi a a mi ya n'wi byela futhi mi n'wi xerhela yo video ku mehe man of war ni ri dodi dodi nsila ya munhu xexo gwangwandla ra gwangwandla a endli swa yena a sukela ka xitepost na hina hi n'wi miyerisini nyana ya humanyana ka yena

ku tshofa handle ka madzolonga ya ti-division ya gaza se va ku fana na hina vanhu va ku fana va lava va teka hi va veka ka khona ya vona sweswi ni ku teka ni ku veka khona ya wena wena beni nonsense ya munhu cini xexi
okay mi nge le xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela